Sak i tipil Khrihfabu chung darkhing hi bawm an rak hmanmi phun si men la. Ka hi hi an ti in steh an ti khur oh ca cun an tar lem lo mm. Jubilee kan tuah piak mi cu Hika lei hi ka hem biakinn cu a si te. Bu khat lawng maw an um? Khrihfabu pakhat lawng maw um? Oh. Baptist lawng. Baptist lawng bak an um te. An za ten Baptist an si. Hmm. Seh a ṭha tuk ṭha tuk. Hika lei pawl hi hmun thing maw an si? Oh, mit tling lawngte. Hika thlanglei zong khi oh, oh. le a hlan ah nan rak khuathar an rak kar hlan ah khan hika pawl hi inn an um maw? Minung an um viar. Oh. An um viar. Minung kan bia khi tanglei ah hin lam pakhat a rak um cu. Ika thlanglei ah hin lam pakhat um na cu lam or zong ah cun minung kan um. Ma cu cu si. Oh, hi pawl zong hi hmun thing hmun thing long te. Atu i thi ai tim mi kha. Tu thu ni thi ai tim kan ti lamang mi cu cia nu ling kha ka ha do si cu. Oh. Cia nu ling kha ka ha si hin.

Khikhi hau ka bung pi si khi. Ei to khi. Lam mo rak si. Oh lam rak si. Ika han tikin khi tiin le makhi bung atang bak te khin lam a um. Khi apong khin vui yong om la. Ma tu vui chu san liu ah Hakha le Thangzang an rak do le thang Hakha nih Thangzang an rak thah ruan ha. Makhakha an remnak na makhi vui khi an rak bunh mi se an bahrinnak an rak bunh mi se. Wow.

Minung an um viarnak te si mai ka he. Minung an umnak viar si. Mingkang bom sang ti te. Hihi ve atu su ceu pa le hna mun khi cu. Su ceu pa kan van thei ma. Su ceu pa le hna mun. Sai ke hi rong hai mun vialte si. Hi ka zawn hauka duhnak zawn bungkung an cimmi te khi cu a van kal awk kha ṭha ti la lo a bua ngai cang le hiti van zoh ahhin ai rem ngai ding khi si hlan lio lailei muisam te kha van keng ngai le hmanthlak tu le langpar tu kha hman ka hei thlak la le zapi hmuh khawh ding khan Sesese kan i lawm tuk. A bung riangriang zong khi lungthu bunh ni rak a bunh mi si cu. Lungthu bunh ni rak a bunh mi si. Khi tikhin a um. Ika lei tikhin um. Makati rak um mi si cu ka hi. Chaklei hi ca thi cang. Atu khi cu pin nei le ti hi ai tong mi si ko khi cu. A hmun tein na va hmu lo le ci a bu a cang le mu. A hmun tein ka van in kalpi hnga. A hmun tein va hmu a ṭha nan. atu hawl an saknak he mahi hmun atu i motor kan jirnak bak kha kha ka zong ka bung pathum ti na rak ummi si te lungthu buin bak a rak ummi se a hlan ah a rak um le khuathar kan i ṭhial hnu ah a tlaumi se a rawk cang a thi mak a si Ka thar kan i ṭhial tiang ah cu um ko rih. Rih ko teh. A nganpi, busin cu cu kung nganpi maw si? Bung lianpi ti bantuk khi si le, bung lianpi si le, lungthu bantuk te na rak ka bunhmi si. A tang ah hin rawl zong a rak um. Cucu thangzang khua an rak tlak ah hin, cucu bung cu a rak bunhmi te si la, Kan i lawm tak seh. Ka ai kan pa he team a rak thei tuk. Ve ah khi ka lei hau ka khin ve a hlan ah cun khi ka atu nai kan van kalnak thamuai sir te kha ma kan a chawin khin ve ah khin lam a rak um khuchiat bo kan ti tlai tlan kan ti ma cu ka cu fung ka a rak kalnak se

Hi ka fiang ahkhin lam tein rak kalmi te, cucu Tlaitlan lam ti rak te, Tlaitlan tiah min an rak sakmi te. Hi tlang khi Paripalung tlang ti cu Hmm. Paripalung tlang kan ram chungah mah khi tlang sang cem kan neihmi te. Oh. Mah cu si le hi pakhan cu le makha thamuai sir te khan Hmm. bungmian pi cu an rak bunh bak. Ve. Oh. An rak bunh le khuathar i khua rak tlak ah rak bunhmi si khuathar kan i ṭhial bak khan a kum thumnak na si kum linak ne cu ahcun ahohmanh tuk lo hau lo bakin tuk den lo bakin amah eu bakin a eu hluk la a thi ko

an i eu viar an thi pet ka khuaruahhar ngaingai si cucu si yeah ki kai tu si anung ri hi hi oh tlawmpai cu nge khat cha nung ko ri rua ka ti ki kai hau kai long sa kho to yi om mi dong cha anung ko ri rua ka ti in thang te khur te kan ti a thang te kan ti khur rak um chu oh siang in laya kan vakal la sang lom

Hihi Ruak khua le thangdang kan i rak a setnak hi mahi bung tang han lam a um. Rak tang te han bung tang han tikhur a um le ma cu tikhur cu vei ih thang tikhur tiah kan ti. Ma cu an rak hmanmi si. Hlan lio minung nih mu an rak hmanmi si. Hihi Ruak khua he kan i karlak. lam kalnak ti le hika hin vung tengmak khin lam han chuakmi khi a ruak khi ṭuan lam ti mak khi hin ruak khua kal ma si hi ruangrang khi hmun vialte khi thlang zong khi hmun an rak a hlan lio pi an rak um

Ka he an cerh tual a si. Thang zong kul an cerh tual. Sister kan ha chet pah mi si le thang deuh pi kan kan man ti le atu kan rak phak nak hi Khualunne khuathar he thlan an i hrawmnak thlanmual an thlanmual si le hika zawt hrawk in an thlanmual si te. Le chaklei zong ah khin hika zong hi nan i vuinak ṭhiamṭhiam maw si rih? Hika hi chaklei hi nan i vuinak si rih te. Le hika hi a ṭhing. Oh, hika lei ka hme thing. Oh, hika lei thar se. Hika hi te. Oh, hika han hika thampo zong han kan thial nak. Ka han kan thial ngot na. Hika thampo la mu hi lam cho an du a in. Hika thang he kan thial mi ha tampi lam ka zong an than rak um chu. Oh, hika fong hin ma. lam ka lam ka lai ba ka han than rak um le chu zong chu kan thial viar na ka an ne. Ka hika le han ka thial viar na. i ṭhialmi hmeibang hna ṭhialmi an si hi ṭhialmi lawngte khuahlun ta he i khuahlun um dio thlamual ta kha kan ṭhial ka hen tikhuah cun hika ta kha hika hawnghrang ummi lamka i ummi lam kiangkap ummi vialte ka lam hi ti van chunh ding si tikah khan kan ṭhial viar ka han hne kan ṭhial na cucu lakha pin ah khan a hong thi a tharmi pawl kha kan phu viar hna ka khang khi chak deuh ah ken le nai chi kua pawl kha ki ka zawn ah ken khi ne chak lai pi khi te ka khi chu vei ka tua chang ne rang valei in khan chu hau ti lo ken mu rang vale rang vale le chak lo in ka tua mi se Khuapi bantuk tein. Mehi lam rak um hlan ah hin khuazei in dah nan kal lai lang te. Amah thlan mual in nan kal te. Kaan te kan rak kal te. Hi ka nai ta. Hi ka le hin ma. Hi lam rak um hlan ah hi ka lam king ke. Le thlan pi cu ka rong ar kum ti nak sila chi te. Rong ra thlan long te chi. Long te si le ka nan zul. Hi tikhin ma ai vai kuai. Hi ka kana vai kuai le. Cika puara kan ai tong. Hi hi ka zuan te nai tong hme. Nai chi si. Le Hi hi alhan lam ching si. Cika hai alhan lam ching kan rak zawh nak si. Le kan tlang lam pian van cawh khan hi ka lam van cawh khan hi ka chan mi pawl vialte kha gai chan han ka thial hna. Ma chi chu si. Gai chan han ka thial hna. le hi ka tu kha cho Ah. hiti ning hin nan Hi chia ti num me. chang. Ah. Picture ṭhial ti hna lo. Ṭhial ti lo. Sitak sitak. Le hi pawl hi cu van lam thing lungphun an si lungphun lungphun su so bon si lungphun an si cang o an thlan an thlan ve io in lam kan rak zo leo i thlan tu am si ko lungphun su so si lo thlan bak si thlan bak lom te te i kan thlam mual bak si ti i kan thlam mual si le lam hi ti van kal khan kale kan ṭhial si tak si tak le hihi vawlei cawhmi maw si thukpi kan cawhmi si hi cu thukpi cawhmi si hi kai tu a thar puai tu khi ve nai teen tuahmi si Kum hnih lawng kan hman. Kum hnih thum lawng. Dolphir bo hong chuah bak dolphir in kan van i thok. Global insak ni se ma he. Global insak ni si ko na hi.

Hika lamchaklei hi thenham inn si. Kanmai inn fate hi fun dawr si. Hika hi sianginn si cikeh le kam hi. Hika hi second line nichaklei fiangcuncunak lam kha si.

Hika hi Van Nuai Pu Lung kan rak timi kha si. Van Nuai Pu Lung timi kha rak si. Eh, Helen, in rak tam ngai rih te. Ah, ai phiam ko ala che. Tak e. Thang mei thong ah kan lam a um. Chuah lei in

Cucu si lo hi hi. Oh. Ka lei hi a chuah nak lei si mu lei ka. Mai te a rin ni chuah lei lam na chaw mi. Global chaw mi kha mai te a rin a chuak. Ai tong. Kan hmaikuar ah i dawh lamlam cu ka dawh ahcun ai tong. Hi ka te hi hi cu leilam Laimi thar an cawhmi kha si. Inn um ti maw? Um ti lo.

Kan i her ko. Hmm. Atu hi ruah van tla pah na ten. Hmm. Hika hi thangzang cu suba i se. Lungdon long te si te za ten. Lung lungdon long te si te. Oh, lungdon long te si. aa ca ṭhan si ti lo. Si si si. Dawt lawng te si. Le Kan dawt dawt na di ai ci viang le daho. Khual nih an hmuh tikah hin alang an van hmuh le. Khonhi khuthum an re cu. Oh. A a ṭha tuk hi te. Lunglawm te in kan Mino bu in nih an don tuah ha. mi si. Oh, mino nih an tuah mi te. Mino bu tuah mi si. Oh. Sita. Hika lei hen. Ah, dam te in mu. Kut am van i tlaih nak zawn te se. Le hika he. Ruak khualam pial se. Ruak khualam pial. Ruak khua vai lam tlang lei lam. Hmm. Se ruak khua in mun de pi in khiang khan in ke thau lei sai si chuak lam pi se. Se se le hika lei chu si mu. Si mu lei se chau le kai mi he. Than tlang lam. Than tlang lam pi. Hihi ti dong thar nih kan cawkpiak mi kan dot mi cu si. Eh hihi ti. Lam thawn chuahmah si. Hmm. Oh. Nan hmang cang maw hihi? Nan nan hmang cang maw? Ha? Nan hmang cang maw? Oh kan hman kan hman. Kan hio chuahmah mi si. Oh le hi te anak mi khi te. Hihi kan hman ve thiam vei si hnahthohar le hika sihmuh kulu liam te hin kir kan lak mi um mah cucu le sihmuh ti mun khat ah pathum in kan fonh mah cucu kan fonh mi cu mah hi pet nak khi si ti dong thar thir ti dong tu hi cu mun lipi le ruak khua an kan pek mi le Kanmah ram chung bu dong ti kan fonh mi kan lak mi se va thum fonh. Oh. Kan ti lak mi hi kan ti lak mi hi tam tuk cu. Kun tuk mun sari do cu. Hmm. Tampi. Oh. ah lungdon lungdon atam tuk hi te te. Lungdon atam tuk hi te. Oh, lungdon atam tuk. Si hrim ko. Ka hlei tihin a van i awt le si tak hika hi teh. Zoidon ṭhiamṭhiam an si ko. Pura hna se hi cu mi an puaknak a puak mi hna. Lung an phun mi se. Australia um mi Cung Lian Thawng ti si ko kheh. Si hrim si Cung hrim. Lian Thawng te in chung an rak kuak nak hna si. Philh lo nak kemling. Kuak mi pau kha sun loi nak an ti le puran huai. Le hi ka lei zong wa hin. Zol long te. No, zol long te. In chua le kam mi zol en sina he. Hi pawl hi cu khuathar tlak hnu ah tuahmi te. Khuathar tlak hnu. Mm, mm, mm. Khuathar tlak hnu kan tuahmi khi. Si si si. La khi ti khin lampi khi va kal le si hmu a va chuak. Chung va dong kan ti mi si ka si hmu le. Kal khi ma. Oh, tlang ke si hmu le kam ke. She tlang kan ti mi se amina Ṭhialtlang si hrim kaw. Le hika khi zahu thang lam te ruak khua an bochan taktak ni reng kuni um mi si amah nih khan amah tang ka thazaang in a thuh mi si oh hihi ruak kho kar le thang zang kar oh zahlun thang lam tiah mi ne tial ko khi zahlun thang te chung khan ne a chaw mi si oh sitak sitak chuk lak bak an ban pem te oh Rua khua bak in ka tiang man pem. Oh. Ma ji se ta. A tha tuk cu teh. Si. Bantuk pawl hi cu puak mi hi pawl dong he chun dai nak pura long te in ko na he puak puak mi pau hi puak mi pau kha ma ti nan tua a puak mi pau kha pura ni nuai piak an che zai rong ada pura chin an tua nga upat peknak si ko hngalh pengnak an rak ka puak ti hngalh peknak kha a si ko phundang deuh zong in tu awk ṭha lo maw a ṭha rua lo mi ka a sullam ka thei ve lo hitihin tu a viang si ko sirang he pura pok mi pau kha cho hitihin tu a piak si ko he Eh, amina pu ngal tu pok na ka khan hian ha wok nan tha ve chu mu ma kha shi ti ka khan ai rawk va rawk a huaha lo i va rawk piak ṭual ahkhin cun cawi le liam ve rawh cu makha dawh a si cu cawi liam hau hoi cozah pi nih lam kan herh lam nih a pah cun cozah pi nih cun lam nih cun a pah khawh viar caah inn hmuih inn zong a pah khawh dum zong a pah khawh hi bantuk rawl puai zong kha sihmanh ril lo cozah lampi nih khan cun ek pet an hlau ko mi sawsawh nih